Hemmäňize salam dostlar. Bu gün HTML öwrenmegiň birinji uragy diýsek hem bolýar. Agşam taýýarladyk brauzerleri, ýene ýerde ýazjagymyzy anykladyk. Indi bolsa

Papka girýäs. Eger bärden papka girmän papkany ýapaýlyň. Redaktorymyzy açaýly düýnki skaçat eden. Ýatladayyn biz visual studiany ulanýas bu kursda şonuň üçin iki gezek basyp açýas finder bize gerek däl öçürýän Bärde artyk maslahatlar gerek däl şu papkany şu programmada açmanyň usullaryny öwredeýin birinjiden Bäri basyp Dabab open folder folder etseňizem bolýar naprimer. Raboçi stoldaky papkany saýlaýas. HTML biziň papka i atkryt edýäs. Ýa-da prosta papkany tutýaňyz we bäri çekýäňiz i boldy. Papka açyldy. Haýsy barýan size gowy, dow, gowy, udobny bolsa ediň. Indi Luboý saýdyň strukturasy bolýar, naprim papkalar bolýar, özüne gerek katalog diýilýär, i faýllar bolýar papkalaryň içinde. Luboý saýdyň iň gerekli, Luboý saýdy üçin iň gerekli faýl bu indeks html şol şol faýl bolmasa bolmaýar. Muň köpüsi başgaça atlandyrylýar, ýöne lutçy standart boýunça işläsiňiz gelýän bolsa we eden işiňiz gowy bolmagy üçin indeks html diýip atlandyryň. Geliň döredeliň. Indeks html diýip döretmegimiziň sebäbi poiskovikler ýaňky Google, Yandex olar gowy düşünýär. A indeksiň ornuna naprimer başga tam home ýa bolmasa öz adyňyz toçka html ol gowy gidişlik bolmaýar. Ol lutşy indeks diýip atlandyryň boldy. Ine biziň näme faýlymyz pustoý. No boş. Boysaid HTML, HTML dili programmirowanyna girmeýär. Bu prost razmetka dilidir. Şonuň üçin bärde hiç hili logika bolmaýar. Samy glawny boljak zat tekler ýatlamaly bolýar. Käbir tekler bar standartny, şolary ýatlamaly. Ali Boysaidň başynda başynda durýan tek bu tek, naprimer, Bu tek diýmesek hem bolýar muňa. Bu Bu dogrymy aýtsam, bu ýazgy näme atlandyrylýar? Bu figur

Şonuň üçin lýuboý saýtda şu zat hökmän bolmaly, birinji ýerde, iň birinji setirde hökmän bolmaly. Şu bolmasa, nu işleýär, ýöne brauzerler bilmeýär haýsy wersiýasy boýunça işlemelidigini HTML-iň. A şuny goýsaňyz ýa bolmasa başgaça daktaýyp goýsaňyz, ol srazy brauzerler tanaýar haýsy wersiýasydygyny. A tak bu 5-nji wersiýasy, iň soňky swejý täze wersiýasy.

Iki sany teg bolýar. I ondan köp bolmaýar. Birinji tegimiz-ä Saýdyň kellesi diýilýär. We ikinjimiz bolsa Polumyz ga Saýdyň bize brauzerde görülýän ýeri. A birinji teg kellesinde hiç zat görüp bolmaýar. Geliň ýazaýlyň. Atlandyrylýar head.

We Three Schools onlaýn ýazylgy, bärde Spravaçnik html ýazylgy. Indi şu ýere Title jogap berýär. Title-a näme ýazsaňyz şu ýerde bolýar. Naprimer Title-a biz näme ýazsak? Eziz ýazalyň. Body bu göwres saýdyň. Ýaňy aýtdym. Sahranit etmeli. Şimdi bu saydı ne edip açıp bolýar diýen sorag ýüze çykýar. Saydy açmak üçin ýaňky döreden papkaňyza girýäňiz. Ine biziň papkamyz. Indeks indeks HTML faýly özüňiz islän brauzeriňiz bilen açyp bilersiňiz. Otkryt w programmi diýip basýaňyz we ili Windowsda Otkryt s pomoşýu diýip durandyr şoňa basýaňyz. Soň saýlaýaňyz özüňize gerek Chrome-y, ah, gerek brauzeri. Naprimer Chrome basalyň göreliň nähili bolýar. Men sizi gutlaýan saýt açyldy. A saýt boş. Dogry sebäbi biz hiç zat ýazmadyk. Ine ýanky aýdanym. Taýtl. Taýtlyň jogap berýän ýeri. Taýtlda eziz diýip dur. Ine şol eziz bäri çykdy. Indi

klawiaturany ulanyp basyp bilersiňiz. Geliň hany indi obnowit edip göreliň. Ştob rezultaty görmek üçin obnowit etmeli brauzeri, bolmasa görüp bolmaýar. Görüp bolýan ýollaram bar, olar soň öwrederin. Ine, salam. Görüşüňiz ýaly salam çykdy, ýöne bodiň içinde muň ýalak hiç ýazmaly däl, bu standarta dogry gelmeýär. Bodiň içinde-de HTML, hemme HTML tagler saýda degişli tekler bodiň içinde ýazylýar. Naprimer, bizde tekst, tek, liboy, HTML-de liboy tekst ýazmak üçin tek P ulanýar, P, P tegi. Serediň tekleriň açylşyna serediň. Oýne şu açylşy diýilýär. Eý ýapylyşyna serediň. Prosta tapawudy diňe gapdal nu slež goýulýar, kosoý slež. Eger nu bölmek belgisi goýulýar ýapylanda. A köp tegler bar, naprimer ine meta tegi bar.

Öňler muň ýalykdy. Uje şeýdip ýapylýardy bu tekler, ýöne häzir bu hökman däl. HTML bäşinji wersiýada ol aýryldy, diňe şeýdip ýazyp bolýar. Indi salam sözüni şu tegiň içine girizeliň. Bu bärde probel zat gerek däl, men prosta özüm goýdum, şuda bu size gowy görüner ýaly. HTML probellary zatlar ken kabul etme diňe bir probel kabul edýär naprimýer şöyle onsuz goýsaňyz peýdasy ýok sebäbi onda bir probel eger yzyna söz ýazyp gitseňiz geliň obnowit edip göreliň ine göräýmän hiç zat üýtgemedi ýöne azajyk aşak süýşdi bu aşak süýşeniň sebäbi bu p tek e, tekpeň özüniň defaultny uzatýanky stilleri bar. Özüniň brauzeriň üsti bilen goýulan içiniň özüniň stilleri bar. Olary soň düşündirjek. Häli hemmesini ýetýäs nesip bolsa. Ine tek pn öwrendik. Bäbi söz goýaýyn. I her bir saýty görseňiz gurluş şuna şular ýaly başlaýandyr. A biz hökmän doctype bolmaly, html bolmaly, head bolmaly. Soňra meta tekleri bolmaly, ol adýelini düşündirjek olary. I body bolmaly. A biz sodержaniýasyny tekstiň A. Saýdyň şu bodiň içinde ýazýas i ýapylýan html tag. Boldy. Hemme zadam biz şu ýerde ýazýas. A. Ýazan ýazan kodyňyz ýazan kodyňyzy başga adam görende okamaklygy üçin kommentariý diýen zat ulanylýar. Lýuboý programmirowanyň dillerini programmirowany dillerinde bar. I html-de de bar şol. A html-de HTML-de, naprimer, kommentariý ýazmak üçin şunuň ýaly belgiler ulanylýar. Naprimer, biz ýazalyň. Hä, kommentariý ýazjak däl, prosta tekst ýazjak. Bu biziň bir birinji tegimiz.

Bu yapylýan tegi diýenimde şunu aýdýan. Açylýany bu. Kommentariýalar şuň içinde ýazylmaly hökmän suratda. Şonda brauzerde bular görünmeýär, ýöne kodda görünýär. Gelen adam okap arkaýyn düşünýär näme zatdygyna. Geliň göreliň. Obnowiýt edýäs. Salam. Gördüňiz ýok. Indi azajyk gürrüň bereýin ýaňky faýllaryň gurluşy hakynda. Index HTML hökman bolmaly we birinji birinji ýerde däl, hökman bolmaly şu papkaňyzyň içinde. Soňam aýtjak zadym, soňlugy bilen öwrenersiňiz stillerini, nädip reňkini üýtgetmeli, nädip

CSS-den başga-da saýdyň içinde papka bolup bilen, naprimer, suratlar. Suratlar. CSS-iň içine geçdi. Men daşa çykarmak üçin tutýan, i çekýän we çykýar. CSS suratlar ýene bir papka. Bu JavaScript.

skripti bezeýin. Skript toçka formady JS bolýar. Umuman saýdyň gurluşy şunuň ýaly görnüşde bolýar. Paka bulary öçürjek. Size görkezmek üçin etdim bulary.

Isledowat element edýäňiz. Şonda aşakda sizde bir menýu açylýar. DevTools diýilýär muňa. Ine serediň meniň aýdan zatlarym bar. Birinjiden HTML-iň 5-nji wersiýasy eken. Ýaňky doctype diýip ýazylan, i bärde kommentariý ýazylan. Görşüňiz ýaly kommentariýa hiç ýerde görül, saýtda görülmedik, prosta düşündiriş goýulan biri üçin okaýan bu razraboçikler üçin. A soň öz HTML dur. A bu näme zatdygyny geliň häzir düşündireýin siz. Lýuboý saýtyň öz dili bolýar, russkiýaziçnyý ýa angliýaziçnyý we html-iň içinde şony goýup bolýar. Naprimer, ýaňky saýtda görşüňiz ýaly uru-uru diýip dur. Bit iňlis dilinde goýjak bolsaňyz, NN edýäňiz we Iňlis dilinde bolýar. Saýdyňyzyň dilini şu ýerden üýtgedip bilersiňiz. Bu kyn zat däl, prosta HTML-iň içine ýazýaňyz lang deňdir, goşa dyrnagyň içinde NN libo ruru. Bolmasa başga diller. Aýtjak bolýan zadym diňe iki sany tag bar, head Näme HTML-iň içinde head i body, body-iň içinde with hem saýdyň gurluşy ýazylan polnistü biz öwrenýäs ony soňlugy bilen. A head-iň içinde bolsa bu bärde ýaňky JavaScript ine meta tegler ýazylan. Bu zatlara gorkup oturmaň, bular bize häzir gerek däl hiç haýsam. Şonuň üçin ýapjak deftuly. Indi Ot meti tekrar düşündireýin bir iki sanyny. Wapşet iki sany gowy sayt bar. Ne spravasnik HTML diýip dur. Ne bärde basýaňyz spravasnik HTML diýip. I srazu görýäňiz. Bär bassaňyz hem bolýar.

Bäri ýazyp, lüboý tegiň adyny bilseňiz, ýa menden eşitseňiz, ýa başga ýerde ýerden eşitseňiz, bäri ýazýaňyz i tapyp bilersiňiz tiz. Bärden gözläp oturmany, rezki tapyp bilersiňiz. Indi teg p, naprimer. Ine teg p. Girip görýäňiz. Soň bu tegiň näme edýär, näme etmeýär, nähili kömekleri bar, nähili gowy tarapy, ýaman tarapy hemme zady okap bolar. Ýöne rus dilinde hemme zat men pikir edýän düşünersiňiz kän kynçylyk çekmersiňiz, ýaňky tejribe edip görseňiz hökman düşünersiňiz. Indi ýaňky aýdyşymyz ýaly P-iň içinde tekst durýar, i ýapylýan P. Soň

Naprimer, biz hem sayt rus dilinde yazsanam, yine bärde yazan zatlarımızda, naprimer, inglis dilinde dura salam sözü. İnglis dilinde olsun, rus dilinde olsun, yani sayt açanızda gowy edip çıkyar. Eger şu yerde kod başkaça olsa ya gowy olmasa onda o harflaryň ornuna başka bir düşünüksiz yani simvollar çıkaryar. Şonuň üçin çarsiýet hökmany ulanyň. saýdyň indi bir ýerlerini hiç hili ýatlap oturmak gerek däl. Lüboý ýerden alyň ýa menden göçüriň. Bu zatlar diňe lüboý saýdyň başynda bolýar. Şonuň üçin bulara hiç hili kelle agyrtmaň. Näme näme zat düşünmeseňiz fakat prosto şeý ýa menden göçüriň i boldy. Siziň prosto biziň öwrenmeli zatlarymyz şu bodiň içinde bolýar diňe. Indi meniň aýtjak bolýan zadym Zagalok, zagalowok bolýar, naprimer, her bir romanyň başynda aýdýanky ulakan tekst bilen ýazylyp durýar. Glawasy ýa bolmasa ikinji glawa zat ady ady ýazylyp durýar köp tekstlerde saýdyň içinde. Şu zatlara şolary zagalowoklar diýilýär, olara jogap berýän tekstler 6 sanap. Iň ulusy H H-din i iň kiçisi H alty. Naprimer men ýazyp görkezeýin. H bir iň ulakan zagalowok. Naprimer näme diýip ýazaýyn? HTML dili ni öwren Indi açyp göreliň. Gör, gördüňizmi? Üren ulokon harp bilen ýazýar. Munuň öz stilleri bar. Aşy 6 bolsa muny kopirowat edýän. Copy enter basýan i paste edýän. Copy paste lutşy klawiaturany ulanyň command ili control C i paste etmek üçin taşlamak üçin command ili control V şu bahar indi bärde ýazaýyn napr 6 aşa 6 indi görýäs jogabyny we gördüňizmi ejdit ine aşa din iň ulakan zagalowok aşa altı iň kiçi zagalowok gelin an hemmesini yazalyň iyi siz düşünersiňiz nähili bolýanyny aş bir aş iki Baş üç. Dört. Altı. Yok. Yanlıştım. Beş. Hem pikir edin özüňüz düşünersiňiz. Aş bir, aş iki, aş üç, aş dört, aş bäş, aş alty. Bular diňe ýaňky zagalowoklar üçin ulanylýar, haçanda bir zadyň adyny görkezgende ýa-da aňladýan manysyny görkezende iki-üç söz bilen şonda ulanylýar. Standart boýunça lýuboý saýtda hök bir sanak aşadyn bolmaly. A galanlaryny siz ulanyp bilersiňiz her ýerde näçesini ulansaňyz. Ýöne saýdyň saýtda bir gezek aşadyn ulanmaly we ikinji ýerde ulanmaly däl. Bu bir stranitsada, ikinji stranitsada ulanyp bilersiňiz. Geliň kommentariýa goýaýlyň. Comment X i comment V oldu. Şimdi bizde aşağı din tek var. Yazı için i text için p text var. Gelin bir yerden text alayım köprak. Şu text alayım. Command S. Command V. Bana bu tekstler gerek değil. Bana dine tekst gerek.

BTG BTG ýaňky žirni bolmagyny tekstiň gara bolup ýazylmagyna kömek edýär. Ine sit. Görýäňizmi? Bu tapawutlanýar galanlardan. Kursiw bolup ýazylmagyna jogap berýär tek i.

Conjecture şu sözi serediň. Ine, ikisiniň tapawudy praktiski ýok, ýöne şonda da ulanylýar XM. Biz öwrendik aşadyny, p-ni öwrendik. Indi ýene iki sanak tek bar, olar hiç zat üçin ulanylmaýar olar prosta blog üçin ulanýar bir zat ýazjak bolsak soň ine naprimer tag div diýeli div bar bu tag div tag div da

Ne html bar, doctype bar, ne head ýaňy ýazdyk. I ine biziň ýazan zatlarymyz. Indi serediň men üstüne eltýän ne diwiň üstüne eltýän. Polny polny ekranyň ýüzi Gök bolýar. Ol diýdigi bloçnyý element. Aspan bolsa diňe harpyň gutarýan ýerine çenli gök bolýar, ol bloçny däl. Geliň men size gowy düşündireýin. Naprimer biz iki sany aktiwi ýazsak.

Birinji diwden soň ikinji diw aşakdan gidýär, yzyndan gidip bilmeýär, sebäbi ol polny setri öz içine alýar diw. Şonuň üçin bloçny element diýilýär. Ine P P hem bloçny element. Bu span bloçny däl, şonuň üçin ikinji ýazylan span oň yzyndan gidip otyr. Näçe suspan ýazsaň, paka teatr gutarýança gidip bilýär. Ýöne diwler, diwiň ikinji diwi ýazylanda aşakdan gidýär. Bloçny bloçnyda elementden manysyna düşünersiňiz diýip umyt edýän. Düşünmeseňiz soraň kommentariýada. Bu urokdan soň häzir size damaşny zadaniýa bolar. Men urogyň aşagynda ýa kommentariýada ýazaryn. Hökman ediň. Haçanda özüňiz edende gowy düşünersiňiz. Eger düşünmedik ýerleriňiz bolsa soraň. bilelikde ederis, şonda siz gowy öwrenip bilersiňiz. Eger prosta wideony görüp geçirip görgi geçirseňiz öý işlemeseňiz öwrenip bilmersiňiz. Şonuň üçin hökmen beren damaşkalamy ediň we siz saýt ýazmanyny polnistü öwrenersiňiz. Bu gün kurokda başga näme aýtsa bolýar. No aýt iksan no saýtlar ulanyň hökmän ýaňky HTML book bilen i school no V3 school diýä bärde girýäňiz HTML izuçaýmy HTML

Tekleri öwreniň, girip görüň, hökmän. Ine ýaňy gaýdanymyz bärde dilini çalyşyp dur öýdýän brauzer. Pokazat original. Ine head diýip, p ýaňky title ýazypdyr. Headiň içinde, bodyň içinde aşadyň p p. Bärde tekler köp. Özüňiz okap görüň diýip. Soňam ýene bir iki sany tek bar, ýaňky kwadrat nädip ýazylýar ýa bolmasa aşagyndaky zat nädip ýazylýar, naprimer bir zadyň Bu tek div bir bir bärem iki diýip goýaýly. Bu tek bir diýeli i kwadrat goýjak bolýas. Tek sub i iki. Jogabyny göreli. Bunu yapyan. Ha, ýalňyşdym. Indeksini ýazmak üçin suw ulanylýar. Postoýanno şunuň ikisinde ýalňyşýan dogrymy aýtsam. A kwadraty goýmak üçin suw p ulanylýar. 2. Gelin göreliň. Ot kvadrat bolmak üçin sub a indeks bolmak üçin sub b ulanylýar. Örän gowy. Gerekli tek öwreniň. Başga nähili tekler bar?

Näme ýaly? Diýw ýaly hiç hili özüniň stili ýok. Blog üçin blogçyny i bloglar düzmek üçin. Nu o zatlary ýakynda öwreneris. Men şundan soň CSS boýunça bir ulag geçjek bolýan. Şol ulag hökman görüň. Ve CSS şonda siz düşünersiňiz. I ondan soň HTML uraklarny dowam ederis. Bundan ýene gyzykly bolar. Saýtlar ýazyp başlarys kiçiläk. Bu günlükçe men pikir edýän ýeterlik bolandyr. Galan zatlary indi urakda öwrenýäs. Hoş, hemmäňiz sag boluň.